Indiki çykyşymyz doktor Jamilýa Fields özi öý iýesi bun we şonuň üçin hem bize jemläp bermegini haýyş etdik. Özi doktor Fields hakyky doktor. Hawa. Hakyky doktor, hawa, ýasama neme, eýleki doktorlardan däl. Türkmenistanyň lukmançylyk uniwersitetini gutaran we newrologiýa bölüminde rezidenturasyny eden, iki müň on iki müň onunjy ýylda University of Missouri Kansas Sitiden doktoranturasyny alan we şol ýerde PHD-sini alan we şol ýerde psihiatriýa ugrundan rezidenturasyny eden we assistent professor bolup işlän. Özüniň Fields Consulting LLC diýip husuny hususy klinikasy bar. Klinika sözi bilemok dogrymy, private practice diýilýär iňlis dilinde ýöne. Doktor Jemile staff psychiatrist bolup Mental Health Mental Health Crisis Bed at Forensic Setting California Healthcare Facility-de staff psychiatrist bolup işleýär. Bu günki temasy Delusional Disorders. Doktor Jemile, sahne siziňki. Delusional disorders. Bu bir gyzykly tema aslynda. Şu bunuň nireden gelip çykýar, nähili bejermeli, nähili diagnoz goýmaly şu zatlar barada gepleşeris şu gün. Men şu günki çykyşymy filologiýa ylymlarynyň doktory, türkmen dilini ösdürmäge uly goşant goşan adam Tagangeldi Täçmyradow, meniň kakam, şuňa bagyşlaýan. Sebäbi bu ýaşap ýören bolsa, bu aramyzda bolsa, şu ýyl togsan bäş ýaşardy. Biziň şu çykyşlarymyza-da begenerdi. Men gaty şat boldum. Professor Ýazmunow akazywetsa tanaýan eken kakamy, oňa-da men gaty şat boldum. Ol akademiýada kän ýyl işledi, hemem Aperýalda okatdy. Belki Aperýalda okanlaryňyz belki tanaýansyňyz. Indi Delusion-a geçýäs. Delusion bu näme? Men obyçny bir keýsden başlamany gowy görýän, bir hassadan başlamany, ýöne oňa bir açyk köpräk wagt alar, ony men bilmedim şony size soňundan aýdaýmasam. Men bu hassany ýa-da derewjik aýdyp çykaýyn, bu hassany men ýigrimi üç ýaşly ors oglan maňa düşdi, orsça bilýän eken, orsça gepleşip başladym oň bilen. Aslynda gaty kän orsça gepleýän hassalarym ýokdy. Bul oglan bu bir näme social media influencer diýýärmi şo gepleýänler bar-a internetde zatda şuňa bir şuň öýüne baryp ýaňky birküç gezek öýüne barypdyr ýaňky kortlaryny kesipdir telefon kortlaryny öýünden telefon alanda telefon işlemez ýaly Kiçinine giripdir, bir zat bişirjek bolupdyr. Bir gezek şokoladly nemeli şokolad bilen gül alyp gelipdir. O gyzam, okazywayse, muny tananok eken. Soňundanam muny bu-da gaçyp gidipdir polisiýa jaň edende. Ine şeýdip, bu onuň ýaňky folowerlaryň arasynda tapyp, şoňa meňzedip, sebäbi otkrytkada adynam ýazypdyr şo gülli gelende. Emma o gyz ony hiç haçan görmändir. Onuň bu oglan şeýdip ýaňky followerlaryň içinde onuň million followery bar eken. Jorasy bilen followerlarynyň ýaňky keşbini tapyp, adyny tapyp, polisiýa beripdir. Munam onuň tussag edýärler. Indi tussag edende biz oňa, men oňa seredende men şoň dogtory boldum. meň bilen orsça gepleşende gaty ýumşak birhili bir normalny gepleşen ýaly boldy, emma men interwýu geçirilýän ýere girizemde ony soldat ýaly durup gepleýşem edil telegraf stil ýaly sowsem başga adam ýaly boldy. Onsoňam Meň ýanymdaky biz psiholog bilen bile görýäs pasiýentleri. Sen diýdi, şu gün diýdi, seň adyň näme diýdi, oň adyny ata sen başga at diýdi, psihologyň adyny. Sen diýdi, şu gün diýdi, ogluň gyzy boldy diýdi, seň agtyň boldy şu gün, men siz barada hemme zat bilýän diýdi. Onsoň men, aý, Bizde faýly barda oň, onuň bul aýal kim, atlaryny aýdyp oturman ýöne bul aýal kim, bul aýal kim diýsem, şol influensiň, influenser aýalyň adyny aýdamda ol diýdi, Ona bla moýa ženşina diýdi, ýöne häzir oň bilen hiç gatnaşyk ýok diýdi. Onuň ejesiniň adyny bul kim diýende, ejesiniň adyny aýdanda, ol ejesiniň ady bilen kakasynyň adyny tutup aýtdy. Bular diýdi, şu iki adam diýdi, meň enem-atam diýýärler özlerine, ýöne bular meň ene-atam däl diýdi. Onsoň şol ýaňky interwýu ruma girende, daş-töweregine seredip, şol rekordyň edilýänkä diýip onuň näme sorasaň togsan prosentinde soraglaryň I cannot answer that question men o soraga jogap berebiljek däl men ony häzir aýdybiljek däl ine şuňaly gysgaça ine şu häzir men düşünersiňiz bu näme üçin beýle nireden gelip çykýar ýigrimi üç ýaşly oglan indi delusion diýdigi näme diýdigi bu bir adamyň özgerdip bolmaýan bir zada ynamy bolýar. Gaty güýçli ynam, ýöne muny, ine, mysal üçin, size häzir ine şu kagyz, ine şuň ýüzi ak diýilse, o-da saňa lýuzynly adam ýok, bu gara, a harplary ak diýse, sizem ýog-ow, seret, ine, şu bar oturanlardan hemmesi ýok, o ekran ak, sered-ä bir diýse, Hiç oňa neme edip bolmaýar şony, konwinsiýa edip bolmaýar. Şeýle şeýle bir strong, şeýle bir güýçli ynam, ýöne ýalňyş ynam. Ana şoňa delusion diýilýär. Ortaça otuz bäş, kyrk bäş ýaşlylarda bolýar, ýöne on sekizden segsene çenlem bolubilýär, gördügim oňal keýsleri. Ýöne delusion bolanda bu delusional disorder hökman bolmaýar. Bu bir ruhy keseliň bir bölegi bolubilýär. Şizofreniýa ýa-da bipolýarny keseliň bir bölegi bolubilýär, näme simptomy bolubilýär. Şoň üçin esasynda delusional disorder bolanda olar gaty bir kän bolmaýar. Olar gaty bir destructive bolýar-da, gaty bir zyýan getiribilýär. Ýöne olar Delusional disorder bolanda ol bir müň adam ýa iki müň adamdan birinde bolup bilýär. Ýöne näme, müň adamam gaty bir kän däl-dä, şeýle dämi? A şizofreniýa, bipolar ýaly keseller ýüz adamyň birinde, ol has kän bolýar, ýüz adamyň birinde bolýar. Oň üçin onda-da meň şu delusional disorder barada şu gün gürrüň etmegimiň sebäbi, Ilki başda, ilki başda häzir men sana bizede bir topar keýsleri aýdyp bererin. Ilki başda şo bir delusiondan baş başlanýan wagtlary gaty kän bolýa. Ondan egerde biz şony düşünip doktora neme psihiatra äkitsek adamy çaltrak liçeniýa başlasa näçe çalt başlasa beýnä şonçada az zeper ýetýä. Indi uzaklygam muň bir hepdeden näçe ýyla çenli çekibilýär. Indi delusional disorder näme? Serediň, delusional aýtdyk nämedigini, şeýlemi? Ol bir ynanç. Delusional disorder bolanda bi bir ýa-da birnäçe delusion bolýar ýaňky ýaly ynam bolýar. Ýöne bu şizofreniýa ýa-da bipolar keseliň bir simptomy däl-de, aýratyn bir aýratyn bir hassalyk bolýar, ruhy kesellerden. Ýöne munda hiç adama absolýutno siz şol adam mende hassalyk bar diýip pikir etmeýär. Ine şu iň erbet bir zady ruhy keselliň iň erbet zady şü. Adam diýä mende hiç zat ýok. Gaýtam size samsyk dälimika diýä siz oňa bir sende bir hassalyk bar men seni dogtora äkideýin diýseň ol size bir kelläňe näme boldy diýip aýdybilýä düşäňizmi. Impossible to challenge ýeň kaýdan zatlarymyz. I gynansakda delusional disorder birje delusion bolsada daže şizofreniýa bilen bipolarny keseldenem Käwagt şuň liçi neme bejerilmesi gaty kyn bolýa. Käwagt gaty resistent bolýa. Käwagt gowam bejerläýýä. Ol bileňizmi beýnide bir gaty kän himiki maddalar bar ýaňam aýdyp geçdiler. Onuň ol hiç bilip bolmaýa haýsy hassa Bir bäş günden gowy bolup gitjek. Haýsy hassa näçe bäş dermany çalşyrsaňam, bir aýdan, bir aýdan, bir aýdan şonda-da gowy boljak däl. O hiç haçan bilip bolmaýar. Şizofreniýadan näme tapawudy bar delusional disorder bolandan? Şizofreniýadan tapawudy şizofreniýaly adam munuň delusiondan başga birnäçe başga simptomlary bolýar. Ofko Koneşne şizofreniýada-da olaryň düşünjesi bolmaýan indi kesel bar diýip. Haçan size bir adam baryp meniň şizofreniýa we hakyky şizofreniýa adam size baryp ýanyňyzda dogtor bolsaňyz mende şizofreniýa bar diýse znaçit onda uje şizofreniýa on ýyl boldy on ýyla golaý uje näçe dogtor oň bilen işledi näçe zat ene atasy kömek edip şeýleräk bolýa. Şizofreniýada esasy funksiýa sitýa adamyň zaçe düşünjeden başga-da insaýty ýok birinjiden-ä, ikinjidenem ol delusional disorderdede bolýa ýöne gallusinasiýa bolýa zat gözüne görünýä ýöne ol azyrak gallusinasiýa esasy eşitýäler bular ses eşitýäler esasy olaňam adamyň şu her günki funksiýa sitýa näme diýdigi Öz arasaçylygyna seredenok, geýim-neşigine bir bir topar nemeler bar, bir hapa, hiç oňa üns berenok. Onsoň baryp bir köçelerdenem daže bol şu musur ýaşiklerdenem zat alyp elek. Ony hiç pikir edenok şol etmeli däldir şony diýip. Ýogsa öýünde nahar bolmagam mümkin. Onsoňam bular bular ýöne bejerilmedik. keýsleri diýýän men size. Sebäbi bejerilse, olar obyçny adam ýaly bolýarlar, eger derman gowy kömek etse. Şizofreniýa adamlar şizofrenik autizm diýilýär. Bu autistik däl bi, autizm diýip diňe özi barada bilýärler-dä. Diňe özüne naharjygy bolsa, bir ýatmaga ýeri bolsa, başga hiç adamlar men barada näme pikir edýär ýa bir adamlar bilen men gepleşmeli. Ýa bir maşgala duşýar, menem şo tak barmaly, oňal hiç oňal zatlar ýok, ol şizofreniýada. Delusional disorderde muňal zatlar bolmaýar. Adam işem bolubilýär, neme maşgalasam bolubilýär, duşuşybam bilýär dogan-garyndaş ýary bilen. Käwagt siz bilmersiňizem oň delusional bardygyny, haçan şoňa düşünýänçäňiz. Onsoňam ýene bir zat bar, şizofreniýada delusionlar bizar bolup bilýär. Bizar diýdigi bolup bilmejek zatlar bolup bilýär. Delusional disorderde ol bolup biljek zatlar. Häzir men size düşündireýin ony. Ýene bir zat bar, ýaňky delusional disorder bolanda şu delusiondan başga bir depressiýa ýa bir anxiety ýa bir başga bir simptomlar bolmaýar. Emma şizofreniýada ol bolýar, kän bolýar. Indi bizar diýlende, mysal üçin, şizofreniýaly adam delusion bolanda, ýokardan ýa biri gelip diýýär, ýa bir şu kosmiçeskiý kosmosdan biri gelip meň beýnime diýýär çip goýup gitdi diýýär, men şoň üçin diýýär, meň hemme zadymy okap otyrlar, pikirlerimi diýýär. Oňaly ol delusional disorder-de oňaly bizar bolmaýar. Ol hakykatdan boljak zatlar, mysal üçin, Men diýä, aýalym ine bir balinoş taýda-da bardyr, ýazdym onam. Bir uly gospitalda işleýärdi, bir hassa, bir kyrk bilen elliň arasynda ýaşlary. Şol aýalym meni zäherlejek bolýar diýen delusion bardy. Başga hiç zat işläp ýör, uly Bolnitsaň bir nemesi ýokary ýokary adamlarynyň biri işläp ýör, ýaşap ýör. Aýalym meni zäherlejek bolýar. Aýalym gelip aglaýar meň ýanymda şuňa kömek edäýiň bu gün näme boldy? Men muny gowy görýän biz näçe ýyl ýaşadyk diýip. Onuň delužn görýäňizmi şizofreniýa on sekiz on dokuz ýigrimi ýaşda başlaýar. Delužnal disorder ýaňaky aýdyşymyz ýaly bular soňrak başlaýar uje kyrk ýaşa golaý başlaýar. Adam siz biri bilen ýigrimi ýyl ýaşasaňyz, birdenem şeýdip başlasa, siz näme ol kamo diýýän. Başga hiç problema ýok. Başga hemme zat öňki ýaly. Indi dopamin bilen glutamatyň balansy üýtgeýär, ýöne şu böleklerdi. Men muny gaty bir neme durjak ýaly bu taýda, e, beýniň şu böleklerine.

Bu has kän bolýar. Eger şizofreniýa pasiýentlerini alyp görseňiz, bularda gde-de segsen bäş prosentinde şu paranoid and persecutory delusions bolýar. Delusions, delusions of grandeur bolýar. Bu näme? Grandioz diýen söz-de indi. bir uly wažny bir gaty VIP ýa bir beýlekilerden ýokary zatlar edibilýän ýa beýleki adamlardan ýokary görnüşi gepleýşi edibilýän zatlary şoňa delusions of grandeur diýilýär bu Amerikan bir aýdymçysy bar, şoňa aýdýardylar, şu ýöne onda bir zat bar, delusion of grandeur adam görseňiz şo köplenç bipolýarny keseldir. Delusion of grandeur ol diňe öz özüne bolýan däldir, delusion. Bolýar, bolýan däldir diýmäýin, bolýar, ýöne şol köpüsi şolaň bipolar keseliň bir bölegi bolýar. Aý bu taýda umuman men aýtsamam bolar Kanye West-de özüňiz bilýänsiňiz gepleşende gepleşende Trampyň ýanynda men şoň dosty, men hemmeden gowy, men diýip şeýle gepleýä gerek. Şony ony daže delusions of grandeur diýip ony aýdýalar hem hemme ýerde. I lçeniýasyny geçirenden soň bipolar meni bipolar özem aýdýar bipolar keseli bar diýip birhili artistlere şol bir açyk moda da bolupdyr mende ruh keseli bar diýip mende bipolar bar diýip birhili şony bir neme edip aýdýarlar käsi onsoň bir modny diagnoz boldy birhili soňky wagtda. Indi şu ikinji ýerde durýar diýjek bolýan-da. E, bu şizofreniýada-da gaty prominent şu delusions of grandeur. Olar gelip men hemme bilýän, sen pikir edýän zatlaryňy bilýän zat. Indi ol bazar bolýar-da, kim kimiň pikir edýän zadyny bilýär. A olar şeýle hakykatdan hem şeýle. Onuň olar muň danger tap dangerous e, side bar. Mysal üçin biri seretse size Olar sebäp pikir edýär-ä siz ol siziň pikiriňizi bilýär diýip pikir edýär. Onuň hä şu meni maňa zeper ýetirjek bolýar diýip gaty köpüsi baryp ataka edýärler türmä düşýärler. Gaty kän şeýle. Onuň erotomanic delusions, somatic delusions bular like five percent, delusions of jealousy seven percent. Ýöne bular gaty gyzykly delusionlar eger aýdyp bolsa şeýle. Delusions of misidentification, iki ýarym, galanlaram bar, religious delusions bar, adam pikir edýär, men bir dini, gaty uly dini figura, men şu adama wliýadiýa edibilýän, meň Hudaý bilen göni gatnaşygym bar, şondanam men adamlary bless edip bilýän, diýip, şeýdip, ol religious delusions bolýar. Indi delusions of jealousy den başlaýaly hä gyzykly delusiondan. Indi şu bu ýöne gaty destructive bolýar. Serediň, jealous aslynda gabanmak, şeýlemi? Bu Her bir gabanýan adam ol delusion däl, elbetde. Munyň görýäňiz nol nol iki pro gidede iki ýüz müň adamdan bir adam. Bu gaty redko ýöne şu delusion bolanda bu gaty destruktiwny bolýar. Sebäbi Adam hakykatdanam ynanýar, aýalym ýa adamym, ýa-da bir gowy görýän adamym şo baş maňa biwepalyk edýär. Hakykatdanam ynanýar, delil tapýar şoňa, delil tapýar. Aý, o taýda ol bar eken we ýene bir zat bar eken, hä, o taýda neme berli, onuňam bir adam, mysal üçin, Amerikada hemme kişi bir häki gezek suwa düşýär dogry dälmi? Suwa düşse hä sen şo arassa boljak bolýaňmy şo beýleki adam üçin? Şoňaly özi üçin şoňa delil tapýar öýden düşýäňizmi? I adam k sožalenýu baryp öldüribem bilýär bu ýagdaýda. Muňa Otella sindrom diýilýär hakykatdan näme üçin Aýallarda bu erkek adamlardan kän bolýar, a average onset again forty years, kyrk ýaşlarynda bolýar. Bu-da AI generated, so bir adama meňzedip oturmaň, wiý bu palanmyka diýip. Neme, bu adamda görseňiz gaty bir aýaly belki ejesi bilen gepleşip oturandyr, bu welin gaty bir şoňa gahary gelip otyr, ýene-de bu gepleşýär biri bilen diýip, şeýlemi? Ine bu da Atellaň özi. Bu Atella hemmäňiz bilýänsiňiz, bu bu aýalyna owadan aýaly bolýar. Ony özi bu uly serkerde bolýar şeýlemi? Ondan kiçiräk serkerde baryp aýdýar seň aýalyň gezýär, göz gyzdyrýar-da muňa aýalyň gezýär başga biri bilen biwepalyk edýär. Bu-da baryp ony bogup öldürýär. Bogup öl, aýaly ölmäkäde Otella günäkär däl diýýär. Şoň üçin Otella özüni öldürýär. Şoň üçin bu sindroma Otella sindrom diýilýär. Ine erotomanic delusions, ýaňky men size birinji aýdan keýsim bar-a, ana şonda şol oglan, ýigrimi üç ýaşly orta oglan, şol pikir edýär ýaňky influencer, Meni söýýä diýip. Şeýle hakykatdan hem neme bar, düşünje bar, şo meni hakykatdan hem söýýä diýip, howamy? Onsoň bular baranda ýaňky adam, no, geň galsa, hem şuny geň galýar, bu meni söýýär-ä diýip şeýle pikir edýärler, görýäňizmi? Indi ýaňky oglan şol şokolad tapyp alyp Walentin gününe. Ýaňky aýalyň öýüne baryp girýär, aýnasyny bir zadyny döwüp kiçinine girýär. Sebäbi şonda pikir bar, şol aýal meni söýýär. Nahar bişirjek bolýarmy şoňa nämemi? Ondan o-da jorasy bilen gelýär. Wiý, sen joraň bilen geldiňmi diýýär. Men seň ýeke özüň gelermikäň öýtdüm diýip aýdýarmyşyn oňa. Düşýäňizmi? Ondan Bu, bu ýagdaý näme, danger näme bu ýagdaýyň? Eger mysal üçin biriniň ýanyna baryp delusionly adam, ol adamyňam ýa aýalyň ýan ýoldaşy bolsa, ol birhili nähili sen onuň ol bärde gaty uly problema bolup bilýär, düşýäňizmi? Sebäbi ol ynanma birhili Beýleki adam gapdaldan seredende oňa ol aýal mysal üçin ýog-ow men muny wapşe tanamok diýse oňa ynanybam bolmaýar. Düşeňiz? Şeýleräk. Indi şu taýda bir klera de Klerambo sindrom diýilýär-dä muňa bu frenç neme ýa şuny birinji ýazan adam ýa-da melankolik erotik diýilýär I guess fransuzça. Indi şu taýda bir Famous figuralar bar. Derewjik geçeýin. Şu British, Britaniýaň monarhy otuz altynjy ýylda aradan çykan. Şu bir aýal şu Buckingham Palace-yň öňüne baryp durýan eken. Sen haçan şu serederkä şu hakykatdan hem ynanýan eken şul adam meni söýýär diýip. Ine şu erotomanic delusion bula bir Elizabetany bilýäňiz bu ýigrimi ikinji ýylda aradan çykdy. Bu Ine şu park şu Ýelizawetaň aýnasyndan görünýän park eken şu. Şu parkda bir amerikan adam şu şu delusion bilen şu taýda baryp bütin ömrüni diýen ýaly nu ömrüni däldir belki birnäçe ýyly şu taýda geçiripdir. Şu haçan körtenini açyp şol sereder sebäbi şu meni söýýär diýip şuňaly delusiony bar eken. Şu taýda-da ölüp galypdyr görgüli şu parkda. Onuň bü Jon Hink Hinklinem bilýäňiz siz. Bü Judi Foster bile Erotime Erotime and Delusion şu Judi Foster meni söýýä diýen munda düşünje bar eken. Düşünje däl-de, şo delusion bar eken. Şoň üçin şo özüniň güýjüni görkezmek üçin Reýgene at Reýgene atýar bi. Reýgen ölmän galýar. Fortunately. Ine bu da prosta bir awtor şu ruhy kesellin şekilini çekýär. Bir müň sekiz ýüz kyrk üçünji ýylda. Şu şekili men gaty haladym. Şoň üçin size-de görkezýän. Neme, erotomanic delusion bilen bar hassa şu aýal. Indi paranoid and persecutory delusions bi has kän duş gelýän diýdik. Bu näme? Bu men özüm hem gaty kän adamy gördüm şu imенно delusional disorder. Bular işleýär, mugallym bolup işleýär, ýene bir zat bolup işleýär. Ýöne bular pikir edýär, şu adamlar men barada gepleýärler, adamlar maňa erbet zat, maňa gözi gyzdyrýarlar, maňa erbetlik etjek bolýarlar, kä ýagdaýda-da persekitoriýa meni öldürjek bolýarlar diýip. Bu gaty kän duş gelýär. Delusional disorder-de-de i şizofreniýada-da. I Bir paranoid personality diýip eşdensiňiz, ana şonda-da ol biraçyk nu mähkiräk formasy nemeräk kiçiräk formasy bolýar-da oň. Olar adamlar hiç bir ýere baranda hiç zat iýenoklar, hiç zat alanoklar beýlekilerden sebäbi şonda uje zäherlenen zatlary bardyr. ýa doga bardyr, ýa ýene bir zat bardyr, diýip şo güzdigirler, şoň ýaly körs, evil eye, spell, wuşim şoň ýaly bolýar-da. Bu siz özüňizem oň ýaly belki adamlar görensiňiz, daşarda dark neme, gara açki geýýärler. Ine bi parano inem persekutory delusion bar ýaly şul adamda meň göwnüme şuň bolup oturyşy body language-y bar-a. Eee, indi bir de birazajyk keýsleri aýdyp bereýin. M özüm bilýän adamlarym şular, otuz bäş ýaşly türkmen aýal, eee, uni uniwersi university teacher, eee, şu uniwersitetde beýleki mugallymlar grupba-grupba bolup, men barada gürrüň edýärler, meni işden çykarjak bolýarlar diýip. Gynansak-da, büýt soň şizofreniýa boldy. Otuz sekiz ýaşly türkmen aýal Bi meň maşgalam meni öldürjek bolýar diýip, ýaňky aýdyşym ýaly hiç ýerden hiç zat iýenok. Bu-da meň öz bilýän adamlarym. Hiç ýerden hiç zat iýenok, alanok. Podarçika berilse-de alanok. Ine, maşgala baranda her kime bir ýa el ýaglyk berilýär zat, olaram alanok. Alsa-da zyňýar bir pakede salyp. Indi kyrk iki ýaşly Özbegistandan bir adam. Bu ýaňky parkowkada duran maşynlaň faralary göz ýaly buňa görnüp, şony Obama goýberdi, şolary maňa seretmäge, maňa hem näme edýän şoňa Obama informasiýa bermäge diýip hemmesini baryp näme edýär maşynlaň döwýär, döwýär hemmesini. Ine ýöne bulam soň şizofreniýasy bolýar bul adamyňam. Bu bu soňkyny men aýtdym ýaňy size. Ol gospitalda işleýän adam. Indi somatic delusion bularam gaty gyzykly, mundanam kän gaty kän gördüm. Munda indi bu näme? Bu adam özüne bir zat, bedenine bir zat bolýar diýýär. Indi bu näme bolup biler? Bir adam bardy, ýaňy ýakyn çykardyk, näme biziň ýaş näme işleýän ýerimizden bu bir elli ýaşlaryndaky elli üçmi elli dörtmi ýaşyndaky adam meň diýýär gaty erbet ysym bar diýýär näçe gezek duşy alsada barybir ysym bar diýip hiç kimiň ýanyna baranok diňe şo öz ýerinde oturýar hiç ýere çykanok näçe muňa dezodorant berilsede näme edilsede ýok ysyňyz ýok ýaňy çykdyňyz duşda hiç neme edip bolanok Gipohondrikal delusion diýen adam hemişe men men hökman bir kesel bar diýip pikir edýär. Doktordan doktora gidip ondan muňa doktor ýok, hemme testler edip sen hiç zat ýok diýse, bu doktor hiç zat bilmeýän ekeni başga doktora gidýär. Onuň Tak. Parazitoz gaty kän ýaýran, delusions of parasitosis, men öňem bir gezek meni öň diňlän bolsaňyz aýdypdym şu keýsi özüm no özüm meň pasiýentkam boldy bir kyrk näçe ýaşyndaky aýal bir aýspik bara ol aýspik şony burnuna salyp şo taýdaky parazitleri men çykarjak diýip şo şu taýymda parazitler bar diýýär bular şoňa gaty ynanýarlar indi Şu slaýda seretseňiz, ine görseňiz hiç zat ýok koža nemesinde, kožasynda hiç zat ýok bedeninde. Emma welin şony dyrçyrap, dyrçyrap ýaňky aýyrjak bolup şu parazit käwagt kesýärler şeýle. Şony çykarjak bolup parazitlary oňal sluçylaram bolýar. Ýöne bularyň görýäňizmi şo burnumdan girdi diýýär, gulagymdan girdi diýýär, ýene bir ýerden girdi diýýär. Bu eli görseňiz, bu el şeýdip çyka aýyrjak bolýarlar şeýle şo parazitlary. Ýa-da gijeýär hemme ýerleri. Ne, ýöne köplenç bulaň gijeýän ýaňky dänüç ýerleri şo eliniň ýetýän ýerindedir. Sebäbi eliniň ýetmeýän ýerinde olar ýok. A ýogsam parazit hylynda ol başga ýerlerdede bolmalylar. Dogry dämi? Indi şeýdip getirýärler, maňada getirdiler, pakede salyp, indi dogtor, indi şony seret, şonda şonda bar şolar, parazitleri ýygnadym men diýip şeýdip getirýärler. Tak, ine bu-da liçeniýe edilen adam, with parazitosis, anti anti antipsihotik berlen adam, has gowy bolan. Tak, indi bärde bize gyzykly näme bar? Adam diýýän meň nemem, içimdäki organlam zat edýär, rotting, çüýreýär diýýär, hawa, çüýreýär diýýär. Ýaňy bulary, ýokarkylary aýdyp geçdim men size. Garaz, şu mahaly ine delusions grandeur ine beýleki ýene bir delusion bar, biz gutarmaly diýýär. Wepa, baslym şoň üçin neme, bulary çalt, siz menden aldyňyz-a wagt, siz otuz bolanda bermediňiz-ä maňa.

Ştaýda men size bir zat Florence Foster Jenkins diýip bir kinony görüň özüňiz. Men ştaýda bar, ýöne men häzir görkezjek däl, wepaň gaty gahagy geler. Şu neme 2 muntlaýaň hersi 2 munt. Hakykatdan serediň, şu aşaky bar-a, hakyky çorno-beli 36-njy ýyldan galan neme bar eken kino. Özüňiz görersiňiz, bolýamy? Tak, Risk Factors.

Adama maşgala düşündirseň, iň esasy zat ruh kesellerde men size bir zat aýdaýyn. Pasient bilen raport. Eger pasient saňa birinji gezek ynansa, saňa, doktora, sen liçeniýa-da bilýäň, gowam bolýa, aýdan dermanyňam içýä, ýöne Delusionny aýdyp bolmaýa muny ýalňyş ýa kelläňde o diýip aýtsaňyz bar bu dogtor hiç zat bilenok indi gidýä başga dogtora. Wot indi terapiýa kognitiv kognitiv behavior terapi bar onuňam indi şu zatlary etmeli şu gaty esasydyr şulara biz gaty üns beremzok şulara üns beriň bolýamy her gün bäş minut on minut Leçeniýede şiz neme antipsychotik edil şizofreniýanyň leçeniýesi ýaly, ýöne esasy şo psihoza garşy derman bermeli. Hemem nu depressiýa bolsa depressant berilýär, başga bolsa anxiety bolsa wraç antianxiety berilýär. Şunuň bilen biz muny gutaralyň köp köp sag boluň. Sag boluň. Wepatyda da maňa bir početny iň soňky çykyş bereniňiz üçin oňa-da köp sag boluň. Indi soraglaryňyz bolsa, men neme etjek bolup göreýin, jogap berjek bolup. Çalt boljak bolaryn. Instagramdan gelen bir sorag bar, belki neme diýipdirler, ynsana jynlar musallat bolýar diýilýän-ä, şo zatlaryň bu western medisinede belki orny barmy, şony araşdyrýanlar, gözleýänler zatlar barmy diýipdirler, ýa nähili kategoriýa sokýarlar şon ýaly bizdäki nemeleri? Jynlar, arwah-jynlar.
Hawa.
Indi men bir zat diýsem, o-da birhiliräk boljak-da, ýöne Belki bardyr. Men nähili jogap bereýin muňa? Men hawa, jynlar bar diýsemä, siz Jemal doktor Jemile şeý diýdi diýersiňiz. Ýok diýsemem ol birhiliräk bolýar. A medisinada şo barada bir zat barmy? Indi bilýäňizmi, cultural psychiatry diýip bir zat bar. Ýörite okalýar ol cultural psychiatry. Mysal üçin mende bir indian ýerli indien bir adam bardy. Sesi eşitýä, ejemem eşitýädi diýýä sesi. Ejemiň ejesem eşitýädi diýýä. Olar şo ritual edýäler. Her hili ine hispaniklerde ol ölenler bilen gepleşýälermi nämi sinko de maýo diýýämi. Ölenleň güni bar. Ol kalçerdenem neme däl. Oňa da zawisit etýä däl dogry dämi. Medisinada o zatlara K sožaleniýu düşündiriş ýok. Aýdýan häzir bunu. Gaty gyzykly çykyş köp sag boluň. Meň soragym şu wagt çykyşyňyzy diňläp otyrkam doktor näş ýadyma düşdi. Beautiful mind tak bara.
Hawa.
Haýsy kişi? Hawa.
Şony. Meň soragym şeýleräk, şuny ýaly kesele duçar bolan adamlarda bejergi reýşo nähili? Mysal üçin, ýüz adamdan elli adam bejerip normal durmuşa dolanyp gelýärlermi ýa-da has azmy? Ýaňky şular. Delusional disorder?
Hawa. Delusional disorder
şol diýýän-ä eger-de adam bilen gowy doktor bilen gowy raport bolsa, doktoryň aýdanyny edýär pasient, edýär. Şoň reşiosy näçe mysal ýüz adamdan näçe adam adaty durmuşa dolanyp gelýär? Şony bar-a men edil statistikany bilemok ýöne öz bejeren nemelerimden öz hassalarymdan görsem ýöne hakyky statistikany görmedim weli Meňkilerden, mysal üçin, eger-de ýigrimi adam, no, ýüz diýeli, ýüz bejeren däldirin, ýüz ýokdur mende, ýigrimi adam bolsa delusional disorder, şo-da meň aýdan zadymy etseler, şondan gde-te, ýa domaýan, on bäş, on altysy gde-te gowy bejerilerem, fu, edil öňki ýaly bolarm, ýöne, şo bir neme barada aýtdym-a, bolnisada, kazerde işleýän adam barada. Şol her gezek gowy bolanda, hemme zat gowy bolanda ýene dermanyny goýýan eken. Özem şo dermany Risperidal, iki-üç miligram Risperidal, ol bir uly doza däl, ýöne ana problema şol ruh keseliniň problemasy, men uje gowy boldum, mende uje kesel ýok diýýär, goýýar dermanyny, Ne psihologlaram soraýyň olardanam. Onuň ýene-de cycle vicious cycle bolýar k sožalenie. Ýöne eger-de mysal üçin türkmen maşgalada ene-ata uly hormat goýulýar şu ene-ata go education berilip şu derman gaty important nu wažny derman şuny goýsa ýene öňküsine gidýär diýip düşündirilse onda ene-ata kömek etse maşgala kömek etse dermany taşlamasa bolup wapşe gitmegem mümkin. Şoň üçin onuň delusional disorder bolanda käwagt bar şol gelip, mysal üçin dermany goýan adamda-da gaty kän wagt eger-de environment gowy bolsa, yzyna gelmeýär. Hökmany ýagdaýda. Düşeňiz?
Salam Jemile Doktor, sag boluň, gaty gowy prezentasiýa. Meň iki sany soragym bar. Birinji soragym ýaňky men öz bilşim boýunça şizofreniýasy bar adamlar hemme ýurtlarda-da, Türkmenistanda-da, Amerikada-da ýaňky jenaýada çekilenok, bir ýalňyş bir zat etseler, kriminal action etseler, delusion-da-da şeýlemi? Ol birinji soragym. Ikinji soragymam, bular eger-de çyny bilen ýürekden ynanýan bolsalar, Onda bulary ýaňky alawçylyk detektor, detektor lži, şoň üstünde tutup bolýamy ýa tutup bolanokmy sebäbi özi ynanýan adamy sen nä tutup bolýamyka ony şo sorag iki sany sorag. Egerde mysal üçin men ikinji sorag birinjisine düşündim ýöne ikinji sorag eger delusional disorder bolsa Hawa. Oňa-da ýaňky test edilse, ýaňky detektor. Meselem, aýalym kilik etýär diýýär. Çyny bilen şoňa ynanýar. Aha, düşündim, düşündim.
Soňam detekljyda-da geçip otyr, hawa, men ynanýan şoňa diýýär. Düşündim, düşündim. Znaçit, ikinjä birinjiden jogap beräýin. Delusional adama detektor lži edilse, Ol ondan ondan pes bolar, pes. Sebäbi, sebäbi ol hakykatdan hem ynanýar şoňa çenli. Bu siz ynanýaňyz-a? Şurada öňüňizde doktor Jemile däl häzir? O doktor Sapar Orazow diýseler siz sapykmy sen diýerler, delužnyň barmy diýer. A siz, a siz hakykatdan hem ynanýaňyz, erkek adam dur, oň adam Sapar ili Oraz. Şeňňemi? Şoň hakykat siz şu wagt ynanýaňyzmy meň şu taýda duranyma? Ana dolužnyly adam şeýle siziň ynanyşyňyz ýaly ynanýar şoňa. Şeňňemi? Oň üçin ol päs bolar ondan. Koneşne sebäbi ol özi ynanýara. A birinji soru olar delužnal disorder şol ýigrimi üç ýaşly oglan biz gaty gynandyk şoňa sebäbi ýaş oglan şol hakykatdanam şol erotomaniň delužnyndan başlandy türmede. Sebäbi men hawa bize men şu wagt işleýän ýerim forensic şol uje zakluçonnyý adamlar post judikal pasiýentler krizis bolanda emergency saýkoz saýkosis ýa özüni no öldürjek bolsa suisaýdal ýada menik bolanda bize getirýärler biz on gün saklaýas bejerýäs

Personality şol şol ýaňky delusion grandeur diýdigi Ýusup aga. Delusions of grandeur şol narcissistic personality-den differensialny diagnoz etmeli. Sebäbi narcissistic personality olar hem pikir edýär, meni ýokary, men gowy, men oçurda durmaly däl. Käbir bolnoýlar gelýär, oçura seredip birinji geçjek bolýarlar. Ol beýleki adamlar ol olardan gowy ýaly. Uje biz bilýäs hä onuň narsisistik personality-si bardyr diýip. Ýöne o delusion bolanda ol bir hili bir ine şu ýaňky ýene-de şu ýaňky oglan munda gaty kän delusion bardy şoň üçin men muny size ilki birinji aýtdym. Ine şu duran ýerinde men ýa FBI bilen işleýän diýýär Men şony şu taýyny ýadymdan çykarypdym. FBI diýä meniň etmeli işim diýä Kaliforniýadaky kriminallary men şu Kaliforniýaň içinde saklamaly diýä. Meň şu taskym diýä. O delusionlaryň bilýäňizmi nireden gelýä? Ondan mundan eşitýä ýaňky prezident aňryk iberýä Kaliforniýaň daşyna United States-iň daşyna iberýä diýip şoly bir hili bir hili edip baglaşdyrýalar-da.

Men bira bir cultural sorag soraldy, şoňa jogap beresim gelýär, biram bir keýsimi paýlaşasym gelýär siziň şu neme prezentasiýaňyz bilen bagly. Ýaňy Alarwalk diýip bir sorag geldi. Şoň astynda DSM bäşde, ýagny diagnoz üçin ulanylýan kitapda ýeri bar. Ýagny cultural nemesine görä ýeri bar. Hem-de Multicultural Therapy Counseling diýip aýry bir ugur bar. Aslynda fourth force of psychology diýilýär, ýagny dördünji güýç psihologda. Şony hem şu wagt magistraturada okasaňyz, doktoranturada okasaňyz gaty üns berilýän bir neme. Şu taýda üns berilýär şu zatlara. Medisinada ýeri bar aslynda bir nemede, ýöne kän däl, research edilen däl onýa gaty. Ýöne başga-da cultural symptomlar bar-a, ol neme hytaý ýurtlarynda bar. Hawa beýleki keýs paýlaşasym gelýän keýs men her hepde görýän postoýanny dowamly görýän pasiýentlerimden biri şizofreniýa baýpolar pasiýentlemem bar baýpolar pasiýentim bar derman ulananok sekiz ýyl bäri bize gatnaýar soňky bir ýar bir ýyl bäri menden işleýär we Injection oturtjak boldular. Injectionam edenok gaçýa. Gelenok hiç hili klinika injection güni ýöne nämä gelýä kaunselinga gelýä we ilki bir delužny bardy. Isa pygambere äre çykýan diýip pikir edýärdi. Şonuň üçin kyrk bäş ýaşynda aýal äri bilen aýryşdy, dört sany çagasynyň kastedisini give up etdi, ýagny çagalarynam berdi ärine. Indem bir ýyl bäri meniň işländen soň Maňa garşy delusion bolup başlapdyr. Şu wagt iň agyr keýsim şol. Şony paýlaşasym geldi. Ýagny derman gaty gerekli, psihiatrlaryň ýeri gaty uly. Şoň ýaly neme delusion bolsa. Aslynda bipolar bar, ýöne delusionlary güýçli. Maňa garşy delusionam meniň jorasy diýip pikir edýär. Gije on birde maňa jaň edýär. Meniň iş telefonym bar aýry. Şoňa jaň edýär, men bilen gep etjekmiş. Men şony alamok diýibem maňa gaharlanýar. Her gelende-de meni sögüşýär. Şolar ýaly bo zatlar bolup bilýär. Erota many delusions. Ýa. E, men öň aýdypdym, Keith Urban-a Erota many delusion bardy, aýal öň e, sen tolgaňyz hemme ýerine tatu goýup çykypdyr. Keith Urban onuň häzir gelýär dörtde diýä. E, bolnisada ýatyr özem. Owa, Keith Urban diýip bir aýdymçy bar amerikan. E, nu, başga soragyňyz bolmasa, gaty köp sag boluň diňläniňiz üçin.